साहित्यांगन में अपने सबक स्वागत है आइ हम बिहार बोर्डक दसम वर्गक मैथिली पाठ्यपुस्तकक काव्यखण्डसँ एक गोट कविता लऽ कऽ आयल छी जकर शीर्षक अछि वन्दना वंदना कवि विद्यानाथ झा विदित छथि विदित जीक जन्म दरभंगा जिलाक मोहार गाममे पाँच जून उन्नैस सए बयालिसके भेलनि ई संथाल परगना कॉलेज दुमकामे मैथिलीक प्राध्यापक छलाह बादमे विभागाध्यक्ष आ ओहि कॉलेजमे प्रिंसिपल अर्थात प्राचार्य सेहो भेलाह ई लगभग बीसटा पोथी प्रकाशित करौने छथि जाहिमे मैथिली ओ संताली हिनकर एकटा महत्वपूर्ण रचना छनि एकर अतिरिक्त मानव कल्प महोदय मनवंतर बहुरिया प्रालब्ध आदि चर्चित रचना सब छनि ई साहित्य अकादमी दिल्लीमे मैथिलीक प्रतिनिधि सेहो छथि तऽ आउ हमसभ एहि कविताकेँ बुझबाक प्रयास करी जकर शीर्षक अछि वन्दना कवि कहै छथि हित हित बलिदान होयबासँ समुज्जल कर्म की अर्थात ककरो हितमे जँ स्वयंकेँ बलि चढ़ा दी अर्थात परोपकार हेतु यदि स्वयंकेँ निछावर कऽ दी तऽ एहिसँ बेसी श्रेष्ठ कोनो कर्म नहि भऽ सकैत छै तहिना मातृभूमिक वन्दनासँ श्रेष्ठ पावन धर्म की मातृभूमि अर्थात जन्मभूमिक वन्दना ओकर स्तुति एहिसँ बेसी नीक कोनो धर्म नहि भऽ सकैत छै आगू अपन मातृभूमि अर्थात मिथिलाञ्चलक वर्णन करैत कवि कहैत छथि जाहि धरती पर जनक केर दीप्त ज्ञान विवेक अर्थात मिथिलांचल ओ धरती थिक जाहिठाम राजा जनक केर ज्ञान और विवेकक प्रकाश पसरल अछि याज्ञवल्क्यक अमित अमित तेजक भेल हो अभिषेक जतऽ याज्ञवल्क्य सन असीम तेजस्विता बला ऋषिक सम्मान भेल होइक जिनका प्रतिष्ठित कयल गेल होइक ई ओ धरती थिक जाहिठामक माटि श्रुतिमय पानि स्मृतिमय रहल हो जतऽ केर माटि में वेद उपनिषद सन्हियाल होइक और जतऽ केर पानि मे पुराण आदि रचल बसल होइक वायु केर सिहकी ऋचामय घर आंगन में बहल हो और जत केर हवा में मंद पवन में ऋग्वेदक मंत्र अर्थात ऋचा मिलल होइक ओहि हवा से घर आंगन पवित्र भेल होइक ताहि भूमिक अर्चना से श्रेष्ठ दोसर धर्म की कवि कहैत छथि जे एहन भूमिक अर्चनासँ पूजासँ श्रेष्ठ कोनो दोसर धर्म नहि भऽ सकैत अछि अछि अयाचिक दुइ भी आसनसँ विमल मृग चर्म की आगू कहैत छथि जे जतऽ अयाची सन तपस्वी दुभि पर बैस तपस्या कयलनि ओहि दूभिसँ बेसी पवित्र कोनो मृगचर्म नहि भऽ सकैछ कोनो दोसर आसन नहि भऽ सकैछ आगू कहै छथि कवि खेत में उपजली जतय श्री स्वयं धी बनि जानकी जतय स्वयं लक्ष्मी जानकी बनि कऽ बेटी बनि कऽ आविर्भूत भेली अर्थात उपस्थित भेली प्रकट भेली जाहि ठामक कुलबधू बनि पूजिता छथि भारती आओर जतऽ मंडनक पत्नी भारती पुतहु बनि कऽ सम्मानित भेली जाहि भूमिक कविक अपरूप कंठमे कोकिल बसल हो जाहि भूमि पर उत्पन्न होयवला विद्यापति सन कवि कवि कोकिलिक सुन्दर रचना लोकक कण्ठमे बसल होइक लोकक समाजक कण्ठहार भऽ गेल होइक जाहि भूमिक शैव कविसँ गेल रामायण रच रचल हो आओर जतऽ चन्दा झा सन शैव कवि राम काव्यक अर्थात मिथिला भाषा रामायणक रचना कयलनि ताहि भूमिक चित्रसँ बढ़ि आर दोसर यंत्र की कवि कहै छथि जे एहन जे महात्म्यसँ परिपूर्ण भूमि अछि तकर चित्रसँ बढ़ि कऽ कोनो दोसर यंत्र नहि भऽ सकैत अछि साधनामय भूमिसँ बढ़ि साधना केर मंत्र की ई साधना तपस्याक भूमि अछि ई भूमि स्वयंमे मंत्र अछि साधनाक प्रतीक अछि तैं एहिसँ बढ़ि कऽ दोसर कोनो मंत्र नहि भऽ सकैत छै जाहि भूमिक भैरवी केर कर सुशोभित खंग हो जाहि भूमि पर स्वयं भैरवी हाथमे तरवारि लेने सुशोभित छथि शिव जकर चाकर स्वयं ओ भूमि सरिपहु स्वर्ग हो कवि कहै छथि जे जाहिठाम स्वयं शिव उगना बनि कऽ विद्यापतिक चाकर बनि कऽ अयलाह ओ भूमि सरिपहु स्वर्ग थिक मोक्षमय स्मृति अतीतक बाल बोधक ठोर पर हो जतऽ मोक्ष प्रदान करयवला पुराण

ओ नित प्रगतिक नव नव आयाम बनेबामे सफल हेतैक मातृभूमिक माटिसँ बढ़ि श्रेष्ठ आर दुलार की अन्तमे कवि कहै छथि जे एहन जे हमर सभक मातृभूमि अछि तकरा माटिसँ बढ़ि कोनो दुलार नहि भऽ सकैत छै ओकरा माटिमे ओहि मातृभूमिक आँचर पर यदि हम जीवन काटि सकी तऽ ई बहुत पैघ दुलार थिक जन्मभूमि निमित्त शीशक दानसँ लघु आर की आओर अन्तमे अन्तिम पाँतिमे कवि स्पष्ट करैत छथि जे एहन श्रेष्ठ जन्मभूमिक लेल यदि अपन शीश बलिदान देबऽ पड़य तऽ ओहो छोट छिन दान थिक तऽ हमसभ देखलहुँ जे वन्दना शीर्षक कवितामे विदित जी बहुत नीक जकाँ बहुत नीक उपमानसभ उपस्थित करैत उदाहरणसभ उपस्थित करैत एकटा जे सांस्कृतिक इतिहास उपस्थित कयलनि से अत्यन्त प्रेरणादायक अछि हमरा लगैए अपने सब ई पाठ नीक जकाँ बुझि गेल हेबै तऽ आइ हेतु एतबा बहुत बहुत धन्यवाद